Domat si mer elo bei der drëtter Fro ukomm iwwert de Partenariat privé-public. Meng éischt Fro wär un den Här Scheuren, Wéi wëllt Dir als Chambre immobilière mam Stat gären Zesummeschaffen, well dat ass jo eppes, wat Der reegelméisseg fuerdert. Wéi gesäit da lo fir Iech deen ideale Private Public Partnership aus? Mä dat gi mer léigens doranner bestoen, datt mer géigesäiteg Vertrauen hätten. Dat, wat mir feststellen, dat ass, datt de Privatsecteur, dat huet een heiansdo d'Impressioun zu Lëtzebuerg, dat wär ee Kees, dee mécht duerch d'Duerf dreiwen. An et ass een déi ganz Zäit mam Fanger, entweder ass et de Promoteur oder dann ass et erëm de Propriétaire, dee mam Fanger weist. An dat sinn alles Saachen, déi eis null weiderbréngen. A mir sinn einfach der Meenung, mir sollen eis elo mol zesummerappen an ophalen, een op deen aneren ze weisen, a mir sollte kucken, dass mer zesummen un engem Strang zéien, well de Problem ass riseg. Dat hu mer jo virdru vum Här Ruben héieren. De Problem ass riseg a mer musse kucken, dass mer dohinner goen. Dat heescht, wéi gesäit dat optimal aus? Majo, dass mer deen Dësch, vun deem mer scho laang schwätzen, wou ech och a ville Parteiprogrammer elo gesinn hu mat vill Interesse, Deen Dësch mat der Privatwirtschaft zesummen, wou ee sech zesummesetzt mat allen Acteuren, déi do dra sinn. An deen Dësch schwätze ech net vun enger Assise, wou mir ausgeluede ginn, fir wann et ëm de Logement abordable geet. Dat ass en Dësch, wou een offen iwwer alles ka schwätzen. Dat ass dat, wou ech mengen, wat am Ament am wichtegsten ass, dass mer emol dohinner kommen an et fäerdeg bréngen, eis an d'Aen ze kucken an ophalen, een deem aneren do Saachen z'ënnerstellen an einfach kucken, dass mer an engem gudde Vertrauensverhältnis zesummenzeschaffen. Wat ech awer elo, wat ech awer menge wat ganz wichteg ass, dat ass, dass een dat eng Kéier muss gesot hunn, dat ass, wa mir schwätze vun der Privatwirtschaft, da schwätze mir net vun de private Baufirmen, déi schaffe souwisou fir de Stat a fir. Mir schwätzen hei ganz kloer, wa mer dat Wuert Promoteur net wëllen, da nenne mer et en Développeur, dat ass nämlech dat wat déi Leit maachen. En Développeur, dat ass e ganz wichtegent Element an eisem Prozess fir ze entwéckelen. Dat heescht, dat sinn déi Leit, déi sech domadder beschäftegen, wa se eng gring Wiss gesinn, fir ze soen, ok, elo investéiere mer an déi gring Wiss, dat heescht, mir kafe se, mir ënnerschreiwen e Compromis fir ze kafen an da koordinéiere mir déi ganz Aarbechte fir, fir dass mer do Geneemegunge kréien. Dat heescht, dat ass déi ganz Ekippen, déi mir do hunn. Dat si keng Bauekippen, dat sinn och keng Bauiwwerwaachungsekippen, mee dat si Leit, déi einfach Prozedure weiderdreiwen, dat an eisem Interesse ass, dass et, dass et weidergeet, dat heescht, dat si Leit, déi de Kontakt sichen zur Politik, fir Entscheedungen kënnen ze kréien. Dat sinn och Leit, déi investéiert hunn a kënnen Entscheedungen direct sur le moment huelen, net mussen laang zréckgräifen an doduerch och einfach méi schnell kënnen weidermaachen. Dat heescht, dat ass dat, wou mir dem Développeur seng Missioun gesinn, wou en och dem Stat kann hëllefen, seng Terrainen, op deenen e lo momentan sëtzt an hei deelweis ganz laang sëtzt, fir déi kënnen ze entwéckelen. An dat Zweet ass och, ass, ass, D'Finanzéierung, dat heescht och an der Finanzéierung ginn et innovativ Modeller. An ech mengen, datt déi innovativ Modeller vun der Finanzéierung éischter aus der Privatwirtschaft kommen an aus der Welt vun de Promoteuren. An do hu mer am Moment, gesi mer jo schonn, nei Modeller op eis zoukommen.
Madame Margue, wéi wier Dir bei der csv? Wéi kënnt Dir Iech virstellen, wéi soll déi Zesummenaarbecht tëschent dem öffentlechen an dem privaten Secteur funktionéieren. Also ech hat jo virdu schonn d'Geleegenheet e bëssen och d'Positioun vun der csv ze erklären op deem Domaine. Fir eis ass et awer och vläicht nach eng Kéier als Message ganz kloer, datt mer de Privatsecteur brauchen, well mer einfach als öffentlech Hand net an der Lag sinn, déi Wunnengen ze bauen, déi de Marché brauch. Dowéinst musse mer deen ënnerstëtzen. A fir eis ass evident, datt e Promoteur eng Aarbecht mécht, déi wäertvoll ass, well een einfach, et muss een déi Aarbecht an d'Grëff hunn, et muss een och d'Fongen zesumme kréien, fir esou e Projet, dat si jo awer keng kleng Projeten, op de Wee ze bréngen. Dat. Méi konkret, well Dir hutt dat jo virdru scho gesot. Voilà, méi konkret an Detail. Ass absolut kloer, datt mer gäre Einfach, datt d'Aide à la pierre eben och ausweiden op de private Promoteur, dat ass déi Proposition de loi, déi mer gemaach hunn. D'GLS ausweiden op de private Promoteur, dat ass och eng Proposition de loi, déi mer scho gemaach hunn. Ech mengen, et kann een och driwwer leeën, vläicht och mat Employeuren zesummen ze schaffen, fir ze kucken, datt si, well dat ass ee Problem, dee mir och ganz vill matkréien, ass, datt d'Leit einfach, datt d'Entreprisë gären Leit unzéie fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen, mee datt se einfach dee Problem hunn, datt d'Loyere sou deier sinn, datt et net attraktiv ass. Dat heescht. De Logement ass net nëmmen e soziale Problem, mee entretemps och e Problem vun Attraktivitéit. An dowéinst ass eis Propos zum Beispill och do Modeller auszeschaffen, fir datt Employeuren kënne wierklech fir hir Aarbechter och an hir Salariéen Wunnenge bauen.
Här Linster, wéi gesäit dee Partenariat fir Iech aus oder wéi kéint en ausgesinn? Also ech ënnerschreiwen dat och, datt Et ass net, fir mam Fanger op de Promoteur ze weisen, well ouni de Privatsecteur geet et net. Ech mengen, do si mer eis all eens. Eeben och de Promoteur an de Privatsecteur muss kënne vun Aidë profitéieren, wann en abordabele Wunnraum schaaft. An dann, wat mir eis och kënne virstellen, ass, dass mer laangfristeg, dass de Stat laangfristeg Wunnenge lount, dat heescht, d'privat Hand baut déi Wunnengen, déi Residencen op, hält se och, verkeeft se net, an et ass de Staat, dee se dann ebe lount an dann ebe sous-louéiert u Leit, déi ebe eligibel fir esou Wunnenge sinn. De Logementsdësch, je veux bien, mee dat ass, et leie jo ganz vill Léisungen awer schonn um Dësch haut schonn, déi mer wëssen. Dir sidd kee Frënd vum zouenen Dieren.
Mir sinn net onbedéngt e Feind vun zouenen Dieren, mee mir hunn eng ganz Partie Léisungen, déi um Dësch leien, an do brauch et de politesche Courage, fir déi ëmzesetzen. Mat politeschem Courage mengen ech, dass de Stat an de vergaangene Joren a Jorzéngten de grouse Gewënner vun dëser Logementskris ass, duerch ebe Plus-value, TVA, Jo, elo ofschafe vum Amortissement accéléré an esou weider an esou fort. De Staat verdéngt immens vill Suen duerch d'Logementskris. An do muss ee sech dann als Politik bewosst sinn, okay, wa mer déi Logementskris wëlle léisen, jo da muss de Staat och prett sinn, op eng Partie Suen ze verzichten. A soss, soss geet et net. An dat ass eng Décisioun, déi muss d'Politik huelen. An dat ass net e Logementsdësch, deen déi Décisioun fir d'Politik wäert huelen. Nee, dat ass ganz richtig. Also dat muss een och éierlech soen. De Stat huet iwwer Joren och dovunner profitéiert, datt d'Präisser an d'Lut gaang sinn, well en eben notamment iwwer den Enregistrement, iwwer d'TVA Sue erakrut, déi e benotze konnt, fir eng ganz Rei Mesuren ze finanzéieren. Dat muss een och kloer soen. Also et ass och eng Responsabilitéit. An déi Sue sinn net an de Logement zréckgefloss. Dat muss een och soen. Ech mengen, wa mer schwätzen, datt mer 2017 40 Milliounen investéiert hunn, ech mengen, da si mer loin vun deene Montanten, déi de Stat erakrut iwwer deen dote Wee. Här Cruchten, wéi, wat gesitt Dir vir? Ech mengen, Logementsdësch, dat steet bei Eech am Programm dran. Jo, den Här Scheuren huet d'Chance, en ass haut hei mat dräi verstännege Parteien, déi alleguerten der Meenung sinn, dass et ouni de Privatsecteur iwwerhaapt net geet. An enger Partie vu Forme musse mer och eng besser Kollaboratioun ustriewen tëschent der ëffentlecher Hand an dem Privaten. Beispill fannen ech och ganz treffend, wat d'Madame Margue gesot huet, also deen, mir kéinte jo emol e legale Kader schafen, fir datt Entreprisen, déi gewëllt sinn, fir hir eege Mataarbechter Wunneng, Wunnraum ze schafen, datt mer dee géife schafen, ouni datt mer eng nei Ofhängegkeet vum Salarié vis-à-vis vum Patron schafen. An ech mengen, do si ganz vill Saache méiglech, och aner Ideeën, déi schonn developpéiert goufen. Awer zréck op déi, dat ass och fir mech d'Haaptfuerderung, déi mir an eisem Programm hunn, an ech weess, si ass net konkret, mee dat ass, Geschicht vum Logementsdësch, wa mol hei zu Lëtzebuerg alleguerten déi Concernéiert op Aenhéicht matenee kéinten diskutéieren, mat zouenen Dieren, an dono erauskommen a soen, hei do, mir konnten eis op eng ganz Partie Saachen eenegen an dat do setze mer och elo ëm. Dat ass jo am Fong bis elo zu Lëtzebuerg ëmmer de Wee geweecht, wa mer aus Problemer wollten erauskommen, dass en déi Concernéiert sech, dat hu mer bei den Tripartitsgespréicher tëscht Gewerkschaften an dem Patronat an esou ville Formen hu mer dat ëmmer, dass, wa mer Problemer hunn, setzen déi Concernéiert sech un den Dësch, se diskutéieren a se probéiere gemeinsam Weeër ze fannen. An ech sinn och een, deen dorunner gleeft. An dofir ass fir mech och déi Fuerderung vum Logementsdësch net iergends eng, lo schafe mer erëm en Debatteklippchen, mee dat ass eng konkret a vläit déi wichtegst Moossnam, déi mir an eisem Programm hunn. Eis drëtt Fro, an Dir hutt et och scho virdrun ugeschwat, do geet et ëm d'Relatioun, de Partenariat, Privé-publique. Här Scheuren, als Chambre immobilière ass dat eppes, wat Dir ëmmer afuerdert. Wéi gesäit fir Iech den ideale Partenariat tëschent dem ëffentlechen an dem privaten Immobiliemarché aus? Jo, ech mengen, dat, wat Dat Wichtegst ass, an dat ass d'Männecht wéi beim Marché, dat ass, datt e Vertrauensverhältnis besteet, héiert ee jo. Ech mengen, wat hei, wann ech kucken, wéi eis Politik drop spréngt, wa mer héieren, wéi d'Margë vun de Promoteure sollen sinn, fir da mam Fanger do drop ze weisen, do gesäit een, datt datt déi Reaktioun ass net dat, wat mir eis erwaarden. Mir erwaarden eis, datt, wa se eng Etüd gemaach gëtt, datt mer déi kënne beschwätzen, dass mer iwwer, dass mer déi Etüd kënne kontradiktoresch diskutéieren an dann dorausser déi richteg Conclusiounen zéien, wa mer se bis alleguer beschwat hunn. Mir erwaarden eis och, dass mer, dass ee mat eis wëllt zesummeschaffen. An ech menge mir kënnen elo net hei soen, dass mir an de leschte Joerzingten an an de leschte fënnf Joer extrem gefuerdert gi wiere fir vum Minister vum Logement, fir mat hinnen nei Modeller ze entwéckelen a mat hinnen dodrunner ze schaffen. An dat ass e bëssen dat, wat mir, wou mir soen, mir bidden eis jo un, firwat wëll een dat mat eis? An ech mengen, do muss een einfach ophalen ze mengen, do géif et eng béis Privatwirtschaft ginn an da géifen et ganz léif ASBLe ginn, well ech war och op deenen Assisen, wou da gesot ginn ass, datt ganz vill Suen am Sand verlaf si vun den ASBLen an dofir misst dat Gesetz geännert ginn. Ech mengen, et muss een einfach kucken, wéi d'Realitéite sinn. Et muss ee kucken, datt een mat deene Leit vum Terrain, firwat mam Privatsecteur, mam Privatsecteur, dee baut einfach, dee baut de Gros vun de 95 Prozent vun de Wunnengen zu Lëtzebuerg, dat wäert sech och an Zukunft ni änneren. Wann elo den ëffentleche Secteur e puer méi bauen huet, huet Terrainen genuch, e kann da roueg nach e puer méi bauen, ier e wäert trotzdem de Privatsecteur nach ëmmer weiderbauen. A mir hätten einfach gär, dass do Ouni elo op d'Mesuren am Detail ze kucken, datt mer do zesumme kënne schaffen a Modeller entwéckelen. Ech mengen, datt d'Innovatioun vill aus dem Privatsecteur wäert kommen an datt dat och wichteg ass. Elo just fir Privatsecteur, meng ech, ass et awer wichteg, datt een dat nach eng Kéier nennt. Wat ass dann e Privat, wa mir vu Privatsecteur schwätzen? Schwätze mir net vum Entrepreneur mat senge Leit a mir schwätzen och net vum Installateur, Hei schwätze mer am Privatsecteur wuel vum Promoteur, dat heescht vum Développeur de projet a wat deem seng Missioun ass. Wat mécht en Développeur? Ma dee keeft eng Plakeg Wiss an dee fänkt un déi ze entwéckelen. Deen huet déi Leit fir dat ze maachen, deen huet Leit fir fir dat no vir ze breiwen, fir dat ze koordinéieren, dass e mat senge Prozedure weider kënnt. E këmmert sech och ëm d'Finanzéierung vun de Projeten. Dat sinn alles déi Saachen déi hee mécht an dat ass wichteg, dass een déi Leit mat abënnt an an net seet, wa mer vum Privatsecteur schwätzen, schwätze mer och vum Entrepreneur, jo dat ass deen dee baut, dat huet awer näischt mat Entwécklung ze dinn. Dofir ginn ech d'Fro Villmools merci direkt weider un den Här Fassbinder vun der adr. Mir hunn et grad gehéiert, a jidderee weess et, 95 Prozent vun de Logementer hei am Land gi vum natierlech private Bausecteur gebaut. Wéi e Partenariat envisagéiert Dir Tëschent den öffentlechen an den privaten. Also sinn do ganz enger Meenung dem Här Scheuren. Ech fannen, dass do an deenen leschte fënnf, zéng a fofzéng Joer d'Politik dat komplett verpasst huet, well soss giff mer eventuell guer net haut hei sëtzen an iwwert dee Problem schwätzen. Dat ass verpasst ginn, dat mat Zäiten an de Grapp ze huelen. Wa mir do um Rudder gewiescht wäeren, soen ech elo, virun zéng oder fofzéng Joer, dann hätte mir eis scho laang mat deem Secteur zesummegesat a mir hätten do zesummen d'Intérêtë gekuckt A mir hätten haut abordabele Wunnraum a mir hätten och keng Baukris méi. Dat mécht een engem Partenariat, wéi ech virdu gesot hunn, mat enger Visioun hannendrun op 20, 25 Joer, wou en alleguerten déi Leit mat an d'Boot hëlt. An Dir hutt jo och den Develop-, de Project Manager nomméiert, effektiv de Promoteur. Dat, déi schaffen alleguerten zesummen. Do hëlt een och den Architekt mat an d'Boot, fir dass een zesummen iwwert déi Prozeduren, iwwert déi Vereinfachung vun de Prozedure ka kucken. A wann een dat zesumme mécht mat deene Professionellen, déi mer elo hei erwähnt hunn, da kritt een dat Ganzt un d'Dréinen an dann huet een och kee Problem méi. An dat ass dat, wat verpasst ginn ass an deene leschte fënnef, 10, an ech erwänen och 15 Joer, well do war csv och um Rudder, an ech hat schonn deemools mat verschidde Ministeren Diskussiounen, dass mer d'Prozedure solle vereinfachen, dass mer sollen un den Dësch sëtzen. Do ass ni een, ni een op mech zeréckkomm. Da gesitt Der, dass dat schonn alles um Dësch louch. A wéi konkret wëllt Der do am Detail schaffen? Wéi gesäit dat aus, déi Partenariat? Setz een sech mam Secteur an mat deenen Eenzelen, zum Beispill wat d'Prozeduren, d'administrativ Prozeduren ugeet. Do setz een sech mol mat den Architekten un den Dësch, well déi wësse jo am. Am allermeeschten a am beschte wou d'Problemer bei den Administratioune leien. Do setzt ee sech mat deene zesummen, do mécht ee puer Table ronden oder Reunioune wéi een dat nennt an dann kuckt een och, datt een déi reegelméisseg beieneen hëlt. Dann da léise mer déi Problemer.
Här Kox, wat proposéieren déi gréng an hirem Walprogramm? A wéi envisagéiert Dir e Public Private Partnership? Wéi kann een e verbesseren? Et geet jo ëm déi Zesummenaarbecht, déi mer wëlle forcéieren. A contrairement zu der Feststellung vum Här Scheuren hu mer haut déi Partnerschaft, Zesummenaarbecht. Ech hunn éischtens gesot, mir hu massiv investéiert vun der öffentlecher Hand. Déi 300 Milliounen, déi haut ausgi ginn, fléisse voll an d'Baubranche, net an d'Immobilie, déi fléisse voll bei déi, déi en ëmmer, weder de Fonds de logement nach d'SNHBM nach eng aner, sinn ech derfir, datt eng Baufirma ënner staatlecher Opsiicht soll bauen. Dat ass dat Éischt. Zweetens, Här Scheuren, Dir waart derbäi, datt mer och d'Densitéit duerch den Artikel 29 bis, wou mer wierklech en Instrument fonnt hunn, De Moment just fir de Quartier existant, wou mer soen, méi Baurecht fir den Eenzelen. Nouveau Quartier. Nouveau Quartier, pardon, merci. Nouveau Quartier, méi Baurecht fir de Promoteur oder den Investor. Op där anerer Säit awer en Deel geet un d'ëffentlech Hand. An do hu mer e wonnerbare Kompromiss kritt, d'Effikassitéit an d'Lut gemaach an zweetens hu mer och eppes fir d'Abordabilitéit an der Mass kënne ze maachen. Dat kënne mer weider diskutéieren an dofir, et ass gutt, dass Der emol dat gesot hunn, am Quartier existant muss mer en eenzelen Instrument och dozou kréien an dat hunn ech, hu mir an eisem Programm un. Dann d'Assisen hunn eis awer eppes erausgeschielt, mir hunn et fäerdegbruecht, awer mat der Baubranche, dass si Aarbechterwunnenge kënnen kreéieren. Si kréien déi 75 Prozent, mee vun Ufank un hunn ech ëmmer gesot, den Intérêt général muss priméieren. Mir investéiere 75 Prozent vum Staat an déi Wunnengen. Dat heescht, d'Garantie muss ginn, datt déi och 40 Joer am Bestand fir déi Finalitéit do sinn. An do hu mer e Kompromiss fonnt. Weefer hunn ech virdru gesinn, datt mer déi akafen. Ech sinn duerchaus bereet, an do hu mer jo d'Instrument mam Cahier de charges, mir ginn elo eens, mir hunn eng Kommissioun gegrënnt, mir gi gutt eens mat deenen, wou mer verhandele fir eppes opzekafen, Ausschreiwung ze maachen. e Volumen X ze definéieren an dann Ausschreiwungen, wou d'Privatwirtschaft dat kann an deem Modell dann maachen, iwwert de Cahier de charges, fir dass Abordabilitéit och vun de Wunnengen erausgeet. Sidd Dir dat bei de Piraten? Geet et duer mat sech un den Dësch setzen, fir dee Problem ze léisen? Wéi a wéi eng Form vu Partenariat giff Dir gesinn? Ech hu jo elo héiere vum Minister Kox, dat déi Assisë ware, weess ech och, well ech och vill ze dinn hu mat der Chambre immobilière scho laang. An ech hunn awer d'Impressioun, datt do net de richtegen Dialog gefouert gi war. Vläicht war dat e Problem vu Kommunikatioun, mee ech weess awer och, datt vun der Chambre immobilière dat effektiv, wéi gesot, ech kommen erëm erëm zréck, datt iergendwéi Berührungsängschter, an elo duerch och déi Etüd do gëtt dat nach e bëssen, anstatt datt mer all zesummeschaffen, gëtt esou Pol ee géint deen aneren, de Privat géint den Öffentlechen opgespillt, an e bëssen, datt, datt malsain, an domadder kommen mer och net weider. Wat mir och mengen, mir missten zum Beispill déi Gemengereglementer, Règlement des bâtisses an all déi Saachen, dat misst alles harmoniséiert ginn. Dat ass jo eng Politik du Moyen âge, also zu Lëtzebuerg, ech weess, ech touche à l'autonomie communale, sacro-saint, mee ech mengen, do misst och eppes geschéien duerch déi Prozeduren, déi iwwerall anescht sinn. Dat mécht jo kee Sënn. An eng aner Saach, wat och ëmmer Tabuthema war, dat ass, an d'Héichbauen zu Lëtzebuerg. Mir sinn och dofir, datt ee muss kënnen op si fir an d'Héicht ze bauen, well dat ass jo och net akzeptabel, wann do Terrainen sinn. Ech hat dat selwer, ech hat zu Stroossen à l'époque en Haus kaaft, ech wollt do e Wäinkeller maachen, do war de Règlement communal huet mer net, dat war eng kleng Dommheet, huet dat net erlaabt mir e Wäinkeller ze maachen ënnert mengem Haus, ënnert mengem eegenen Haus. Dat sinn esou komesch Approchen an do ginn et ganz vill esou Saachen an der Réglementation urbanistique, Déi missten einfach ofgeschaaft ginn. Wou mir mam Här Kox, mat deene Gringen, averstan sinn, ass, datt mer och sinn, fir d'Natur ze schützen, contrairement zu aner politesche Parteien, datt mer net alles sacrifiéieren, och fir e Plan Natura, fir Gringzonen an esou weider. Ech menge mer, dat aktuellt Bauland, déi 4.000 Hektar, dat misst déck duergoe fir. Dat heescht, do si mer elo net à ce moment bereet dodriwwer, contrairement zu anere Parteien, déi elo mengen, mir mussen alles opmaachen. Dat ass eis Positioun zu deem.